Jo, schéine gudden Owend zu enger e bësse méi ongewéinlecher Zäit fir eng Pressekonferenz. Mir komme grad aus der Chamber. Mir wollten am Fong d'Pressekonferenz éischter am Dag maachen, mee du koum den Avis vum Staatsrot iwwer d'Covid-Gesetz. A wisou dat och presséiert, ass dunn d'Santéskommissioun mat der Gesondheetsministesch zesummekomm an du hu mer d'Pressekonferenz elo op nom Chamber No der Chamberdebatt nach eng Kéier higeluecht. Bon, mir hunn haut an der Chamber, souwuel d'Paulette Lenert wéi och ech selwer, eng Kéier gesot, wat mer als éischt Léieren zéien aus dem Waringo-Rapport an dem Waringo plus all déi Leit, déi Experten, déi do dra waren. Mir hunn dee Rapport ganz seriö gelies an do sinn och ganz vill, oder fir ze soe ganz, ganz konstruktiv Kriticken dran. Et si Punkten, déi natierlech hätte kënnen aneschters gemaach ginn. Ech erënneren do un den Enquêtëpabeier, dee kee war, zum Beispill. Mee et sinn awer keng fundamental Kriticken dran, mee awer Saachen, Ureegungen, wéi mer Saache besser kënne maachen, trotzdem an Zukunft. An do hunn ech De Mëtteg an der Deklaratioun bei den Deputéierten hunn ech hinnen erkläert, wat ech wéi an Zukunft wéilt besser maachen, dass mer am Moment amgaange sinn um Projet de loi iwwert d'ASFT-Gesetz ze schaffen. Dat ass schonn deposéiert, dat ass scho beim Statsrot. Mir sinn awer amgaangen Amendementer ze maachen, wou mer ënnert anerem zum Beispill en Ethikcomité wëllen aféieren, fir dass eben och ëmmer gekuckt gëtt par rapport zu deem, wat d'CCDH am Fong gesot huet no der éischter respektiv zweeter Well, dass mer awer och mussen no de Fräiheete vun de Leit kucken. Mir wëllen eng Kommissioun, wou mer déi Kritik och wierklech ophuelen aus dem Rapport vum Här Waringo, dass d'Santé, d'Sécurité sociale an d'Famille méi no zesumme schaffen, wann et ëm de Beräich vun den eelere Leit geet. Et ass esou, dass am Rapport natierlech ganz vill vun der Santé a vun der Famille geschwat gëtt. Et däerf een awer net vergiessen, dass d'Sécurité sociale och e ganz wichtegen Acteur ass an e ganz wichtege Partner fir ons alleguerten, well d'Haiser finanzéiere sech nun emol iwwert d'Assurance dépendance an iwwert de Pensiounspräis. Voilà, ech kann do gären nach méi Prezisiounen dozou ginn, mee ech huelen un, dass Der d'Debatten haut an der Chamber all gelauschtert hutt. Ech wëll elo net nach eng Kéier déi hallef Stonn do widderhuelen. Ech mengen, et wär besser, mir géingen ons disponibel hale fir op Är Froen ze äntwerten, well ech mengen, et war elo e laange Mëtteg a mir hunn am Fong alles gesot. An dofir mengen ech, et wär besser, mir kéinte elo op d'Froen äntwerten, wat Jo, ech ka mech deem uschléissen. Mir hunn dee Rapport gëschter kritt, esou wéi d'Chamber en och kritt huet, wéi d'Presse en och kritt huet. An d'Iwwerleeung haut ass natierlech, fir Iech och Ried an Äntwert ze stoen. Ech sinn iwwerzeegt, datt Dir, genau esou wéi och d'Deputéierten, eng Rei Froen hutt zousätzlech zu deem Rapport un eis. Mir hunn ons ons Deklaratioun de Mëtten dozou gemat. Et ass eng ganz wäertvoll Grondlag, dëse Rapport, fir wierklech D'Kris opzeschaffen, hei mam ganz spezifesche Fokus op dat, wat et ausgeléist hat, eng Situatioun an engem Altersheem. Mir hu fir eisen Deel dorauser eng ganz Rei Léiere mat op de Wee geholl, och Erklärunge ginn, dass villes vläicht net ëmmer esou verstane gi wéi et geduecht war. Et gëtt vill geschwat vun engem Engem Plang ënner anerem fir d'Alters an d'Fleegeheemer. Mir hunn elo net e spezifeschen, dediéierte Plang gehat, awer eng ganz Rei Strategien, déi alleguerten och een Deel haten, deen dës Haiser concernéiert. An dat geet vun der, vun der Teststrategie, déi mer haten, iwwert d'Präventioun, déi mer, déi mer lafend haten mat enger Kontaktstell bei eis um Ministère, déi assuréiert war vu Leit, aus der Inspection sanitaire, mee och vum Familljeministère, dat duerch déi ganz Kris bis eriwwer an d'Impfstrategie an och d'Testobligatioun mat dem Covidcheck, dat heescht, dat sinn alles u sech strategesch Bausteng vun der Regierung, déi hiren, déi sech um Terrain erëmfannen an den Alters a Fleegeheemer. Dat hu mer nach eng Kéier och däitlech gemat. Mee et geet haut och virun allem dorëms, Är Froen nach entgéintzehuelen, dass en En décke Rapport, relativ detailléierten Inhalt dran an ech sinn iwwerzeegt, dass Dir och do nach Zousazfroen un eis hutt. Ech géif dofir och proposéieren, dass mer esou verfueren, dass mer op Är Froen aginn. Dat war am Fong Sënn an Zweck dovunner, dass vill iwwert dëse Rapport geschwat ginn, gëschter schonn, haut am Laf vum Dag, an et ass eis natierlech och wichteg, hei ze sëtzen an Iech och Ridd an Äntwert ze ginn.
Hie huet et gesot, hie wëllt d'Léieren aus der Etüd zéien. Wann een se elo genau liest, da sinn awer nach vill Punkten ongekläert oder Froen oppen. Zumools déi Fro, ech mengen um Lauterband gouf méi an der Déift behandelt, mee Dir hutt et selwer gesot, datt verschidde Clustere méi grouss waren. Gëtt et do, wäert et do weider Etüde ginn, dass dat opgeschafft gëtt, wat do Grënn war, wat d'Problemer waren? An den zweeten Deel vun der Fro war, bei deenen anere Clustere, groussere Clustere, gëtt et do iergendwéi eng gemeinsam gemeinsame Grond, eng gemeinsam Léier, déi een do draus gezunn huet, wat do vläicht Problemer waren. Ech mengen, Lauterbahn war jo e ganz spezifesche Fall an ech huelen un, dass déi aner e bëssen aneschters gelagert waren. Also jo an neen. Mir hu reegelméisseg Klassen. Ech mengen, Dir gesitt d'Zuele vun den Neiinfektiounen säit 15 Méint, 16 Méint mëttlerweil reegelméisseg. Dir kritt och am Pressebriefing Mat Detailer, wou mer, wou mer eben erausschielen aus eisen Aarbechten, wou d'Leit sech ustiechen, wat déi Haaptcausë sinn. Du musst dech dat esou virstellen, hei war elo natierlech de Fokus op engem Altersheem, mee déi Aarbecht, déi eis Leit maachen an der Inspection sanitaire, déi, déi besteet doranner, iwwert de Wee vun eisem, eisem Tracing, dee mer jo nach ëmmer wierklech ganz perséinlech och maachen, wou gekuckt gëtt, e Maximum un Informatiounen erauszezéien, fir ze verstoen, wou huet d'Persoun sech ugestach, wéi ass de Virus weidergaangen. Dat ass am Fong geholl eis dagdeeglech Aarbecht, fir iwwerall do, wou Neiinfektiounen sinn, e Maximum un Informatioun ze kréien, fir ze verstoen, wou et gaang ass. Dorauser komme mer da mat deene Conclusiounen, déi mer wöchentlech zéien, wou mer, an ech mengen, Dir, Dir wësst dat ganz gutt, Dir sidd oft derbäi, den, et ass nun eben emol esou, dass an engem groussen Deel vun de Fäll, net bis an de leschten Detail kënnt. Elo hu mer de Séquençage natierlech dobäi. Mir séquencéiere vill hei zu Lëtzebuerg an dat ass een Zousazoutil, dee mer hunn, fir der Souche vum Virus e bësselchen nozegoen. Dat huet zum Beispill hei elo bei Lauterbach eis erlaabt, ass hei och veranschaulicht ginn, well eeben de Scheinwerfer dropgesat ginn ass, dass een erkenne kann, dass verschidde Souchen ënnerwee sinn an esou weider. Mee dat ass u sech eis technesch normal Aarbecht, déi mir maachen ronderëm d'Clusteren, wou mer dann och d'Erklärungen, Ginn. Dir hat elo rezent e ganz gutt Beispill iwwer national Feierdag. Ass et zum Beispill relativ offensichtlech, gehat dat mat aneren Hitparade, mat de Causen, déi mer konnten ausmaachen, do ass et relativ offensichtlech vun deem, wat d'Leit eis gezielt hunn, dass se eeben ënnerwee waren, deels op Iessen, eeben op bei grousse Rassemblementer, wou d'Reegelen net wierklech observéiert gi sinn. Mee och do kënnt ee Punkt, wou een an der Onméiglechkeet ass, well ebe vill Méiglechkeete sinn. Wann Leit eng 20 Kontakter hunn iwwert en Dä-, iwwert een, zwee Deeg gestreet, ass et net méiglech aus epidemiologescher Sicht genau auszemaachen, wéi een da lo dee Voie, deen et weiderginn huet. Mir kënnen gewësse Weeër nozeechnen iwwert de Séquençage. Wann een elo eng selten Variant huet, da kann een effektiv doraus erleeden, dass et déi ass, déi weidergaangen ass. Dofir war och hei Lauterbach zum Beispill eng dominant. Mee dat ass, dat sinn d'Limiten, d'Méiglechkeeten an och d'Limite vun eiser Aarbecht. Ech hunn do d'Vertrauen, dass eis Experte ganz vill, mä mir hunn vill Moyens, mir séquencéiere beispillsweis vill, vill méi wéi aner Länner, dat heescht mir hunn do eng, eng relativ gutt Vue an och vill Leit drop schaffen. Ech mengen net, dass mer eis, et ass wuel kritiséiert ginn, dass haut och gesot ginn, do kéint een nach vill méi eraus zéien. Dat ass net dat, wat ech vun eisen Epidemiologe gesot kréien. Mir kommen do op natierlech Limitten, an dat ass net eng Saach vu Moyenen. Mir kombinéieren et mam Sequençage an da komme mer do, wou mer hikommen. An esouwäit ech dat verstinn, op alle Fall vu menge Leit aus, sinn dat déi Limitten, déi och an deenen anere Länner sinn. Do fënnt een net vill méi detailléiertes. An hunn elo vun eiser Säit aus och elo net geplangt, nach weider dorobber ze schaffen. Ech hunn awer déi Demande héieren. Ech wäert dat och nach eng Kéier mat menge Leit duerchschwätzen, fir mech do nach eng Kéier ze vergewësseren. Ech hu gëschter an der Presentatioun an och an deem, wat ech aus dem Rapport erausgelies hunn, net gesinn, dass dat do elo eng Fro vu Moyene wär, dass, wann ee géif méi Moyene drasetzen, dass ee méi Detail kritt, wou éischter Mengem Verständnis no de Constat, voilà, dat do ass dat, wat mer wëssen. Mir wëssen, et si puer Entréeën. Mir wëssen och, dass se se virun deem ominéisen Impfdag erakomm sinn, déi, déi wieren. Mee de genauen Detail, hunn ech de Rapport verstanen, wéi wann deen net novollzéibar wär. Mee ech wäert dat awer nach eng Kéier, selbstverständlech nach eng Kéier mat menge Leit och hannerfroen. Wa mer do kënnen eng Couche bäileeën, wäerte mer dat man. Mee ech sinn. eigentlech ganz zouversichtlech, dass mer do gutt opgestallt sinn an dass mer och déi Experten, déi bei eis an der Verantwortung sinn, hir Aarbecht seriö maachen. Dat si Leit vum Fach. Ech kann do déi Kritiken op alle Fall esou à chaud net gëlle loossen, déi komm sinn, wéi wa se hir Aarbecht, hir fachlech Aarbecht do net wierklech géifen zu Enn féieren.
Dann vläicht nach zousätzlech dozou, zu de Weeër wéi de Virus sech da verbreet huet. Wann ee kuckt, déi Recommandatioun wat d'Masken ugeet an Altersheemer, ech mengen do war eng éischt Abrëll, Mee 2020, an do steet am Fong dran, datt kee generell D'Flicht besteet fir eng FFP2-Mask am deeglechen Ëmgang, wann net een ee Verdacht oder eng Covid-Infektioun virläit. Bon, do war nach ee gewësse Problem fir déi Masken ze kréien, mee bis haut gëllt dat am Fong. An do kéint ee sech jo d'Fro stellen, ob dat net ee Punkt wier, well et ass jo och kloer ginn an der Hierschtwell, datt do d'Personal, vum Personal oft Clusteren ausgaang sinn, also an enger ganzer Rei Fäll ass dat eppes, wat ee kann envisagéieren. An dann nach eng Fro dozou, also an deem Kontext mat de Schnelltester, do war jo déi Recommandatioun am Dezember 2020, Ufank Dezember, wou déi verdeelt goufen, dann am Abrëll gouf nach eng Kéier dann Dat nach méi schaarf formuléiert, Wat ass an där Tëschenzäit geschitt? Si hunn all d'Altersheemer do Visiteure getest. War dat eng Empfeelung? War dat méi staark? Wat ass do geschitt? Well dat geet weder aus dem Rapport nach, menger Kenntnis no, aus anere Quellen ervir, wat do tatsächlech geschitt ass. Meng Informatioune sinn, datt Déi Tester do lungen an net net oft zum Asaz koumen.
Also dat eent ass, wat an der Praxis geschitt ass. Ech kann lech vum vum Kader déi zwou Froe beäntwerten. Dir schwätzt d'Masken un. Do gëtt et méi eng rezent Recommandatioun wéi déi, déi Dir elo erwähnt. Ech kann elo den Datum net auswenneg soen, mee mir hunn eng generell Recommandatioun fir de Port de masque aktualiséiert gehat, op alle Fall no deem Datum, wou Der elo erwähnt hutt. Muss dat awer iwwerpréiwen, mee ech hunn se relativ kloer virun Aen. An do ass eben och de Gebrauch vun der FFP2-Mask méi dran thematiséiert, wou mer wierklech soen, a wéi enge Fäll datt deen indiquéiert ass, wann een zum Beispill bei ganz vulnerabel Leit geet an esou weider an esou Situatiounen. Dat heescht, mir hunn effektiv vum Ufank vun der Pandemie un eng Evolutioun gehat an eiser Politik ronderëm d'Masken. Déi hu mer och ëmmer adaptéiert un déi Virgaben, déi mer op europäeschem Plang kritt hunn, déi hunn och evoluéiert. Ech mengen, dat ass gewosst, do ass eng Evolutioun gewiescht. An effektiv hu mer déi adaptéiert, awer um Wee vu Recommandatiounen, mat wierklech och Beispiller vu spezifesche Situatiounen, wou een déi, wou dat eben de bessere Schutz ass. Mir hunn keng verpflichtend, dat ass richteg, mee et ass a verschiddene Servicer ass dat de Mise. An ech denken, datt déi Recommandatiounen och an deem Sënn, grad bei deene Professionellen an den Alters a Fleegeheemer, an an de Spideeler absolut verständlech sinn, si woren la destination de de tous, also och fir de grand public, da ass och eng Composante dran, wou mer de Leit selwer Recommandatiounen mat op de Wee ginn hunn, fir eben déi Masken do ze benotzen. Ech mengen, dat ass ee vun de Kritikpunkten. Et si ganz vill Saachen, déi en place ware vu Recommandatiounen, dat ass eng Eng enorm Mass un Texter a sécherlech muss een sech réckbléckend dann d'Fro stellen, hätt een dat net nach méi ëmmer erëm missen opwiermen, un Campagnen ëmmer aktualiséiert ronderëm dat, wat grad aktuell war, de Rappel vun de Gestes barrières probéiert ze maachen, esou gutt et geet. Mee Effektiv, réckbléckend mengen ech, ass et e bëssen eng Illusioun, dass jiddwereen ëmmer iwwerall um leschte Stand war vun allem, wat bei eis um Site ass. Par contre ginn ech awer dervun aus, dass grad an deene professionelle Kontexter dat awer wierklech suivéiert ginn ass, well jo och Medezinner an deenen Haiser sinn, Hygienisten. An da fir op d'Schnelltester ze kommen, wann s de erlaabst, mech och just eng Kéier den Historique, Wéi ass dat ugaangen? Ma déi sinn ab Oktober, den 28. Oktober krute mer vun der ECDC, vun der europäescher Behörde, éischt, éischt, Ugaben mat Kritären, wéini e Schnelltest, wat dee muss vu Charakteristiken hunn, fir fiabel ze sinn um Niveau vu senger Sensibilitéit, vu senger Sensitivitéit, dat sinn technesch Maassgaben, mee déi sinn am Fong réischt Enn Oktober komm vu Bréissel. Dat ass och ongeféier zu deem Zäitpunkt, wou d'Produktioun ugelaf ass mat Schnelltester, déi och de CE-marquage, dat heescht dat, wat se mussen hu fir kënnen um europäesche Moart, Verkaaft ze ginn, wou dat bis gi war. Do hu mer der och kaaft, relativ vill, ech mengen eng hallef Millioun hate mer direkt kaaft. Dir erënnert Iech vläicht, datt och dat a Fro gestallt ginn ass, well mer do relativ schnell waren a wierklech e bëssen och spekuléiert hunn, datt déi giffen zougelooss ginn. Mee et huet awer dozou geféiert, datt mir der haten, éischter wéi anerer. Déi hu mer dann à disposition ginn, och vun den Alters a Fleegeheemer au fur et à mesure am Dezember, an dat Ganzt war begleet vun enger Recommandatioun erëm eng Kéier vum Direkter vun der Santé vum zéngten November. Dat ass eng Recommandatioun vum zéngten November, wou mer ganz kloer zu deene Schnelltester, déi deemools op de Moart komm sinn, dat sinn déi éischt, déi wierklech konnten och benotzt ginn, wéi déi sollten agesat ginn. An do woren ënner anerem och Recommandatiounen am Alters a Fleegeberäich sinn do och ausgeliwwert ginn. Ech frot mech awer elo net déi ganz Kontabilitéit auswenneg. Mir hunn dat alles, déi Donnéeën, déi sinn au fur et à mesure, wann nogefrot ginn ass, komm. Ech mengen, dass se ënnerschiddlech agesat gi sinn. D'Madame Cantwell kann vläicht dorobber agoen. Ech mengen, do wor am Ufank och nach eng gewësse Méfiance mat deenen Tester. Et huet een emol misse sensibiliséieren, datt se gebraucht ginn. Et brauch speziellt Personal. Ech kann elo vu mir aus net soen, wéi se ëmgesat. Ech ka just soen, datt mer Liwwerungen erausginn hunn, ëmmer erëm, verschiddener méi, verschiddener anerer. An dann eeben, fir just nach ofzeschléissen, dono elo déi grouss, déi grouss Demarchen mat deenen neien Modeller och vu Schnelltester. Déi Quantitéiten, Dir kennt der, ech mengen, dat brauch ech net ze widderhuelen, déi sinn am grousse Stil jo erausgaangen an d'Éducation nationale, an d'Betriber, an d'Alters a Fleegeheemer, an d'Klinicken, enfin bref, iwwerall e wéineg. Vläicht just complémentaire, also et gëtt schonn en Ënnerscheed zwëschent deenen éischten an deenen zweeten, déi Der genannt hutt, well déi éischt ware Schnelltester, déi hunn awer vun engem Professionnel de santé musse gemaach ginn an do waren a verschiddenen Haiser éischter organisatoresch Problemer, respektiv si haten och alleguerte vun der Regierung PCR-Codë kritt fir d'Visiteuren, dass déi och mat engem PCR-Code ëmmer konnten an den LST fueren, an dat ass dee Moment awer och nach deelweis als vill méi sécher ugesi ginn. Dat ass jo am Fong och e bësselche méi sécher. Dat heescht, dass ganz vill där där Coden och verdeelt gi sinn, net nëmmen un d'Personal, mee och un d'Visiteuren. Dat heescht, wann een ee wollt besichen am Alters oder Pflegeheem, da konnt ee sech esou e Code froen, konnt een an den LST goen a dann mat méi grousser Sécherheet negativ getest dann an d'Alters oder Pflegeheem goen. Déi aner Etapp, Dat ass natierlech déi vun de Selbsttester, dat heescht, dat sinn déi, déi ech eleng ka maachen. Dat war natierlech dunn awer e Stéck méi einfach och. Dat hat och e bëssen evoluéiert nach dat Ganzt. An ech mengen, dat ass massiv agesat ginn elo, bis datt den 3G komm ass. An se ginn och nach weider agesat bei deenen, déi sech nach net impfe gelooss hunn. Dat heescht, déi funktionéieren Extrem gutt, déi aner, wéi gesot, do haten d'Leit éischter léiwer nach den PCR-Code, mee si sinn awer och massiv vun eis verdeelt ginn an de Secteur a se sinn och benotzt ginn, mee vläicht nach net esou massiv wéi d'Selbsttester elo benotzt ginn. Okay, merci.
Serge Kessler, Radio 10,7, Vläicht enker am Resumé, wat hutt Dir wëlles kuerzfristeg, mëttelfristeg, laangfristeg anescht respektiv besser ze maachen, wat d'Strukture fir eeler Leit ugeet, op Basis vun der Etüd vum Här Waringo? Jo, also mir hunn, ech hunn haut e ganz groussen Ëmschlag gemaach an der Chamber. Natierlech huele mer ons immens zu Häerz, wat den Här Waringo a seng Experte gesot hunn. A mir wäerten natierlech kucken, och an der Kommunikatioun einfach besser ze gi, well dat schéngt jo awer e grouse Point faible vun eis ze sinn, notamment vun der Famille, mee och am Allgemengen, wéi mer kommunikéieren oder datt mer méi Rappeller och musse schécken, muss een awer soen, datt all déi Recommandatiounen an Ordonnancen, déi erausgaange sinn, sief dat vun der Direction de la Santé oder. vum Familljeministère oder dem Santésministère, déi sinn awer zu all Moment ëmmer applizéiert ginn. Et war ni keng Recommandatioun do, mee mir sollten awer schonn aus deem Rapport och Léieren zéien a kucken, dass mer besser ginn an der Kommunikatioun. Dann hunn ech Iech gesot, hu mer e Gesetzprojet, dee souwisou schonn deposéiert ass. Ech ginn Iech do dann e bësse méi Detailer nach, well ech mengen, dass dat awer och eng vun de Léieren aus der Pandemie an och vum Rapport ass, déi mer zéien. Ech hunn elo éinescht scho vum Ethikcomité geschwat, dee mer en place setzen, eeben wou mer eeben déi Missiounen an de Fonctionnement wëlle preziséieren, fir datt déi ethesch Froe kënne gekläert ginn zu all Moment. Dann hu mer am Projet de loi och d'Evaluatioun vun der Qualitéit virgesinn. Dat ass och e Punkt am Rapport vum Här Waringo. D'Haiser, mir wollte schonn uganks am Projet de loi, e Qualitéitsmanagementsystem, mee mer haten awer gesot, d'Haiser kéinten sech e selwer eraussichen, well se schaffen net all mat deem selwechten. Elo ass d'Fro opgeworf ginn, awer am Rapport, ob se net all deen nämmlechte missten hu fir datt ee besser vergläichen och kéint tëschent den Haiser. Dat ass zum Beispill eng Fro, déi mer mussen diskutéieren. Dat ass och eng Fro, déi ech de Mëtten an der Chamber gestallt hunn awer keng Äntwert bis elo nach krut. Dann referéieren ech op eng Proposition de loi, déi mer erakruten iwwert d'Aféiere vu Referenten am Beräich vun de Règles d'hygiène et sanitaires. Dat steet am Moment an der Ordonnance vum Direkter vun der Santé, wëlle mer da mat an d'Gesetz huelen. Dann och d'Integratioun an de Projet d'établissement vum Gestionnaire vun de Regele fir Hygiène an de Regele fir d'Preventioun an d'Lutte géint Infektiounen. Ech mengen, do hu mer jo elo wierklech grouss Léiere gezunn aus der Pandemie, dass mer, dass mer do wierklech musse vill méi professionell ons an den Haiser opsetzen. Dann e Mediateur, dee mer wëllen aféieren, fir dass d'Reklamatioune vum Terrain och kënnen traitéiert ginn, mee och e Mediateur, deen eeben néideg Informatioune ka ginn an eventuell Litigen tëschent den Acteure ka klären. Dann hunn ech proposéiert, an dat ass och an enger Motioun gefrot ginn elo grad, fir eng Commission permanente anzesetzen, Den Här Waringo a seng Kommissioun hu jo den Denkustouss gehat, fir ze soen, Wee soll d'Tutelle hu? Bon, dat ass natierlech eng Regierungsdecisioun. Also ëmmer wann d'Regierung gebilt gëtt, gëtt natierlech iwwer Tutellen och geschwat, respektiv wat wéi e Beräich bei wéi e Ministère kënnt. Ech mengen, do ass bei all Regierungsbildung ginn do Saache geännert. An ech mengen, dat ass eng Diskussioun, déi ee breet muss féieren, well effektiv ass d'Famille huet am Moment d'Tutelle. Wann et natierlech ëm d'Santé geet, ass de Santésministère respektiv d'Direction de la santé extrem gefuerdert an een, deen awer ganz vergiess gëtt, och am Rapport, dat ass d'Assurance dépendance, dat heescht d'Sécurité sociale, well d'Haiser, déi finanzéiere sech just iwwert de Pensiounspreis an iwwert d'Assurance dépendance an do ass d'Assurance dépendance natierlech och e groussen Acteur an dofir wëlle mer esou eng Commission permanente esou séier wéi méiglech schafen. Mer wollten dat am Fong iwwert d'Gesetz maachen, mee mer si gefrot ginn, fir dat elo méi séier ze maachen, eventuell am net nächste, well deen ass elo dës Woch, mee iwwernächste Covid-Text, fir dat dann, fir dat dann ze maachen, wou och Leit aus dem, aus dem Secteur sollen dra sinn, fir, fir eben do méi ze, zesummen ze, ze schafen. Voilà, dat heescht, dat ass zum Beispill, dat sinn zum Beispill elo net nëmme Léieren, mee ganz konkret Äntwerten, déi mer elo am Fong geholl 36 Stonnen no der Presentatioun vum Rapport schonn direkt wëllen, wëlle liwweren. An da wäerte mer de Rapport natierlech och nach eng Kéier e bësse méi an der Déift studéieren, fir do och déi richteg Conclusiounen kënnen ze zéien. Dir hutt uganks déi Problemer an der Kommunikatioun ugeschwat. Sinn dat Saachen, déi Iech virdru scho bewosst waren, oder war d'Publikatioun vun der Etüd vum Här Waringo néideg, dat dat Iech bewosst ginn ass? Also d'Etüd war néideg, dass dat bewosst ginn ass, well d'Recommandatiounen, dat huet den Här Waringo och gëschter gesot an steet och am Rapport, déi sinn zu all Moment ëmmer ëmgesat ginn um Terrain, soudass déi Leit natierlech och Bescheed wossten. Si wossten ëmmer, wat en vigueur, eu en vigueur wär, dat heescht och zum Beispill de Stufeplang, deen nach ëmmer en vigueur ass, wéi grouss d'Haus op ass fir d'Visitten, jee nodeem ob ob Covid-Fäll am Haus sinn oder net. Dat heescht, dat alles ass am Fong am Secteur gewosst, mee et schéngt esou ze sinn, datt mer vläicht awer och méi groussraimeg kommunikéiere mussen, wat ëmmer och an den Haiser en vigueur ass. Mee an den Haiser ass dat awer zu all Moment gewosst gewiescht, well dat steet och esou am Rapport, datt d'Recommandatiounen an d'Ordonnancen och, zu all Moment respektéiert an ëmgesat gi sinn. Dir hutt zum Schluss vun der Debatt net méi selwer Stellung geholl. Firwat net? A wat behaalt Dir vun där Debatt vun de Mëtten zréck? Ech hunn net méi Stellung geholl, well éischtens emol hunn ech lauter Propose gemaach an et ass keen drop agaangen. Zweetens huet en Deputéierte vun der Oppositioun eis gesot, datt gëschter Mëtten, wou en wou se de Rapport jo dann nach net gelies haten, sech schonn zesummegesat hu fir meng Demissioun ze froen. Ech mengen, da brauch een iwwer näischt méi ze diskutéieren, well da geet et iwwerhaapt net ëm de Rapport, da gefält deen hinne warscheinlech och net esou wéi en ausgefall ass, da geet et net méi ëm de Rapport, da geet et just ëm d'Politique politicienne. An ech géing awer hei gär profitéiere fir eppes ze soen. Ech sinn net ganz jonk an d'Politik gaangen, ech sinn elo net zanter éiweg dobäi, mee meng Motivatioun fir an d'Politik ze goen, dat war fir Saache gutt a besser ze maachen, fir Saachen unzepaken, fir mech z'engagéieren a fir mech anzesetzen. Dat war net fir en anere schlecht ze maachen an et war einfach fir, well ech aus eegenem Engagement dat wollt maachen. A wat am Moment hei geschitt, dat ass Politique politicienne an ech muss soen, datt dat mech, an elo dinn ech eng ganz kuerz eng aner Kap un, als Parteipresident wierklech erschreckt, well ech froe mech, wann op deem doten Toun matenee geschwat gëtt an op déi doten Aart a Weis Politik gemaach gëtt, da froen ech mech wierklech, ween an Zukunft nach, egal bei wéi enger Partei, Loscht huet, Kandidat op enger Lëscht ze sinn an aktiv Politik ze maachen. Dat ass awer schonn hefteg, wat do geschitt ass. Virun allem, wou gesot ginn ass, mir hunn de Rapport emol net gelies, mir hunn, den Här Waringo huet gëschter de Moie ganz kloer gesot, et kann ee keng Scholdzouweisung maachen. Voilà, dat ass awer d'Conclusioun, dass jiddwereen esou gutt e konnt an esou gutt wéi méiglech geschafft huet. An dann huet en eebe verschidde Saachen ze bemängelen, déi mer jo och elo grad opgegraff hunn. Mee voilà, dat heescht, et war iwwerhaapt keng. Dat war iwwerhaapt net de Sënn an den Zweck vun der Oppositioun, fir ze waarden op dee Rapport. Dat war hinnen egal. Si wollte just politique politicienne maachen. An ech muss soen, dass dat mir immens leed deet, well ech fannen, dass d'Land Politiker verdéngt huet, déi sech ëm Saache streiden, ëm Aart a Weisen. Et muss een net ëmmer enger Meenung sinn. Dat ass normal, dass een net ëmmer enger Meenung ass. Mee et soll een ëmmer de Ball spillen an net d'Fra oder de Mann an an dësem Fall ass dat einfach esou däitlech, datt et aneschters ass an dat dat mécht mech am Fong traureg, jo. Wat bedeit dat, wat Der grad beschriwwen hutt, fir d'nächst zwee Joer? Näischt.
Ech mengen, souwäit ech mech elo erënnere ka vu virun enger hallwer Stonn, huet d'Majoritéit vun den Deputéierte géint déi Motioun gestëmmt. A wat dat bedeit fir déi nächst zwee Joer, weess ech net. Dat wat ech weess, dat ass, datt ech all Dag zesumme mat menge Regierungskollegen, zesumme mat de Mataarbechter am Familljeministère, am Integratiounsministère an am Groussregiounsministère meng Aarbecht mat beschtem Wëssen a Gewësse maachen. Do sinn immens vill engagéiert Leit. Doduerch datt Leit mäi Kapp froen, froe se jo och, kritiséiere se och d'Aarbecht vun immens ville Leit um Terrain, vun immens ville Leit an de Ministèren, an den Administratiounen, déi extrem vill geschafft hunn. An ech mengen d'Madame Lenert huet et grad an der Chamber gesot, Do si Leit, déi si wierklech am Burnout, déi sinn ëmge. Do si Leit, déi ware siwen Deeg op siwen ëmmer disponibel. Mir iwwregens och, wëll ech eng Kéier soen. Ech brauch jo kengem ze soen, wéi vill d'Gesondheetsministesch dat lescht annerhalleft Joer geschafft huet. Mä dat gëllt fir d'ganz Regierung, d'Disponibilitéit kucken z'aviséieren, well dacks d'Informatioune vun haut eng aner ass wéi déi vu gëschter. Mir hu mat engem Virus ze dinn, dee mer net kannt hunn. Dat heescht, wat heescht dat doten? Mä dat heescht, datt ech elo nach méi motivéiert si fir meng Aarbecht. gutt ze maachen a fir d'Land do ze sinn a fir d'Leit ze schaffen. Dann eng Fro nach fir d'Madamm Lenert. Ënner anerem a Frankräich gouf elo eng Vaccinatiounsflicht fir d'Gesondheetspersonal ugekënnegt. Wéi gesäit et hei am Land aus? Huet de Mëtten an der Chamber Diskussiounen doriwwer ugekënnegt? Wéini ass do mat Entscheedungen ze rechnen? Mee dat ass eng Diskussioun, déi an Europa ugefaange gëtt. Déi wéinegste Länner hunn dat en place nach an Europa. Italien ass déi eenzeg, déi dat bis elo duerchgesat hunn iwwert en Decret-loi. Bei den aneren, déi et annoncéiert hunn, steet déi parlamentaresch Debatt nach un an déi wäert villschichteg ginn. An och hei muss mer eis dat doten, dat ass e Sujet, dee mer suivéieren scho säit Méinten, effektiv, en ass villschichteg, Nach sinn ech perséinlech op alle Fall der Iwwerzeegung, datt ee mat enger Flicht net Angscht entgéint hëlt. Déi Leit, déi sech an enger éischter Phas net impfe gelooss hunn, haten Ängschten. A wa Leit Ängschten hunn, mengen ech, déi niert ee just, wann ee mat enger Pflicht hannendru kënnt. Also ech verstinn awer absolut den Enjeu. Mir sinn iwwerzeegt, datt mer mat der Campagne, déi mer lafen hunn, dach nach eppes wäerten erreechen. Mir hu gesinn, datt ganz vill Leit sech nodréiglech agedroen hunn am Ufank. Effektiv war net de grousse Rush an de Gesondheets a Fleegeberuff. Mä muss awer wëssen, datt mer och do mat jonke Leit ze dinn hu mat ganz vill Fraen. Si haten Angscht, si woren déi éischt déi dru komm sinn. A mir gesinn, datt awer elo op deene Lëschten déi op sinn, wou d'Leit och de Choix vum Vaccin hunn, datt dach awer nach vill Leit nodréiglech kommen. Ech mengen och elo erëm den Ustig vun den Neiinfektioune verstinn d'Leit ëm wat et hei geet. An ech si perséinlech, dat ass meng perséinlech Meenung, Net iwwerzeegt, datt ee mat Drock Angscht hëlt. Au contraire, et gëtt Länner, wou dat doten, zum Beispill an England, ass eigentlech schonn eng ganz grouss Adhésioun, op alle Fall an de Klinicken am National Health Service, fir sech impfen ze loossen. Et ass awer och keng Pflicht. Et ass eng Kultur, déi ee lues a lues muss fërderen. Ech huelen op alle Fall mat op de Wee aus dëser Kris eraus als Gesondheetsministesch, datt een d'Thema Impfen, wierklech muss méi breet ënnert d'Leit bréngen, datt een do wierklech Leit opkläert, hinnen hir Ängschten hëlt. Mir hu gesinn, datt dat seng Friichten dréit. Mir sinn nach net ganz derduerch. Am Summer leeft nach vill Campagne. Ech géif soen, gi mer der Saach emol eng Chance. An dat anert Thema soll ee sécherlech wierklech ganz enk suivéieren, kucke wéi een do den Equiliber fënnt. Mir sinn där Saach absolut net verschloss, au contraire, dat ass eng Diskussioun, déi mer och iwwert de Summer wäerten um Niveau vun der Regierung féieren. An ech sinn och selwer ganz gespaant, och déi éischt Déi éischt Avis'en do ze liesen vun de franséischen Autoritéiten, wann déi bis kommen, Staatsrot an esou weider, d'parlamentaresch Debatten, fir ze gesinn, wéi do d'Evolutioun an Europa wäert sinn. Also et ass eng Diskussioun, déi ee muss féieren, wou d'Leit sech vill Froen dozou stellen, mee wou een och opkläre muss ronderëm déi Debatt do, deen immens séier ze vill Kuerzschlëss gezunn an och stigmatiséiert. Ech wëll och dorun erënneren, mir hunn am Ufank vun der Pandemie, Huet kee Mënsch gefrot ob ee geimpft war oder net. Do sinn honnerte Leit si krank ginn, bei eis manner, well mer ganz vill Schutzmaterial Gott sei Dank schnell konnten hunn. Mee do sinn Leit déi hunn geschafft och ouni Impfung, déi stungen hire Mann an hir Fra während dëser Kris. An et gefält mir net, dass elo am Moment e bëssen esou eng Atmosphär kënnt wéi wann een do déi eenzeg Ursaach sicht. Déi éischt Ursaach hei zu Lëtzebuerg an iwwerall, dat ass am private Kontext, wou ee sech ustiecht. Dat gëtt ze vill vergiess. Et ass wouer, dass och an engem Altersheem, wou jo Leit nun eben emol och wunnen, do hu mer esou e Kontext, sécherlech och eng Schwaachstell iwwert d'Personal ass. Ech wëll dat absolut net klengrieden, mee och aner Visiteure kënnen et erabréngen. A mir sollen alleguerten zesummen net vergiessen, dass wa mer eis alleguerten un d'Reegelen halen, da kréie mer dee Problem agedämmt. De gréisste Problem geschitt am Klengen oft. Leider ass dat esou am Privaten. Mat Ausnam elo vun deem bësse méi wëllen Nuetsliewen, wat mer rezent haten, ass a bleift dat déi éischt Cause an et soll een net op net ze vill liicht sech fänke loossen an elo hei e Schëllege sichen a mam Fanger weisen. Dat ass eng Debatt, déi een an aller Rou soll féieren. Mir wär et léiwer, et géif ee se ausserhalb vun der Pandemie féieren, well mer alleguerten vun Emotioune biaiséiert sinn an dat ass ni gutt, fir eng sachlech Diskussioun ze féieren.
Thomas vum Tageblatt, Ech haken direkt bei der Impfflicht nach eng Kéier an. Et ass jo awer elo esou, datt an den Altersheimer am Endeffekt bal 20 Prozent vun den Infektiounen, déi stattfonnt hunn, och zu engem Doudesfall gefouert hunn, contrairement zu dem ganze Rescht vun der Bevëlkerung. Et ass gläichzäiteg och esou, dass grad bei den eelere Leit d'Impfunge manner gutt uschloen. Dat heescht, et ass awer an deem Moment awer eng vun deene sécherste Méiglechkeete fir déi Leit ze schützen. A wa mer am Hierscht eng weider Infektiounswell kréien, kéint dat dote rëm zu engem Problemer ginn, wa mer déi Impfungen net hunn. Haalt Der et da wierklech fir richteg, fir dat no der Pandemie ze diskutéieren? Dat ass meng perséinlech Meinung. Ech sinn, mir kënnen jo elo mil den Covid-Check-Regime, deen obligatoresch ass, wou mer oppe Flanken ausgläichen. Déi, dee beschte Schutz ass, déi Leit selwer ze impfen. Wann Der den, d'Etüd elo liest, déi gemat ginn ass, an d'Annexe kuckt, da gesitt Der, dass den Impfschutz bei deene Leit, déi hir Dubbelimpfung kritt hunn, extrem héich ass. Ech mengen, d'Lage fir och d'Diskussioune fir eng drëtt Impfung, dat ass a bleift dee beschte Schutz, déi Leit selwer wierklech ze impfen, ze schützen, an déi si wäitgehend geimpft. Den Taux muss mer och gesinn, dat ass am gaange wierklech ze evoluéieren. Et sinn der vill, déi sech elo nodréiglech ageschriwwen hunn. Do kucke mer, wou mer stinn. Ech sinn der Meenung, an dat ass meng perséinlech Meenung, ech stinn zu där, ech sinn en Demokrat, dass ech diskutéieren do gäre mat, suivéieren och mat ganz vill Interesse Neiegkeeten, loosse mech och gären iwwerzeegen, Dass et elo ass, fir mech ass ze vill Emotiounen an der Diskussioun, dat stéiert mech am Moment. Ech empfannen dat esou, ech spieren et international, ech spieren et bei eis, ech empfannen et net als eng sachlech Debatt am Moment an dat ass dat, wat mech stéiert. Mee ech sinn awer absolut oppe fir d'Argumenter a kann een dat, also mech kritt een zu all Moment ëmgestëmmt, wann d'Argumenter dat hierginn. Et muss mer erlaben, do meng perséinlech Meinung ze hunn. Ech mengen, dass mer vill Sécherheeten hunn, och iwwert d'Hygiène. Dat ass net meng Iwwerzeegung, dass dat doten de Wee ass. Ech mengen, dass mer nach méi polariséieren, nach méi Angscht maachen an dass mer au contraire am Moment op engem gudde Wee sinn, fir d'Leit mat a Richtung Impfung ze kommen. Mer sollen deem eng Chance ginn. Wann ech just Iech kann eng Kéier weisen, hei den Tableau aus dem Rapport vu gëschter, deen den Här Mossong, den Epidemiolog, presentéiert huet, do gesäit een effektiv, dass déi Leit, déi krank waren, de Virus haten a geimpft sinn, dat sinn natierlech déi, déi déi meeschten Anticorpsen hunn, dann déi, déi geimpft sinn, awer net krank waren, An dann déi, déi krank waren an net geimpft sinn. Dat heescht, mir wäerten natierlech doriwwer schwätzen, a mir hu schonn ugefaangen doriwwer ze schwätzen, wann eng drëtt Impfung kënnt, dass mer natierlech da prioritär mat deenen Haiser ufänken, wou déi wéinegst Infektioune waren, well do och dann dee Moment déi niddregst Anticorpsen am Fong sinn. Kënnt dobäi an eiser Strategie, déi mer eben hunn ronderëm d'Altersheemer, déi sech, ech soen et nach eng Kéier, aus eenzelne Baustänge besteet, mee och am Kader vum Large-Scale Testing, wësst Der, dass mer e grouse Schwéierpunkt hunn, grad an deenen do Strukturen de Suivi ze maachen, wat d'Immunitéit betrëfft. Et gëtt flächendeckend gekuckt. Do maache mer vill méi en enke Suivi zum Beispill wéi an der normaler Bevëlkerung. Alles dat sinn u sech Elementer vun där Strategie, déi mer do fueren.
Okay, meng nächst Fro wär un d'Madamm Cahen. Dir hutt, also a wat am Waringo-Rapport jo och erauskomm ass, datt et verschidde Clusteren am Hiecht eeben och scho gouf an aneren Haiser. Dir hutt grad virun Kommunikatioune geschwat. Firwat goufen déi net ëffentlech kommunizéiert? Also mir hunn ni mam Fanger op d'Haiser gewisen. Dat heescht, all Dag si jo d'Chifferen erauskomm, wéi vill Positiver, och Doudesfäll. Ech sinn iwwregens all Dag frou, wann do eng grouss Null steet. Mee mir hunn awer ni op d'Haiser gewisen. An dat ass richteg, ech hat dat och gesot, Well Dir musst Iech virstellen, ech erklären et just, ech soen net, datt et richteg ass, mee ech erklären et awer gären eng Kéier, wann ech d'Fro scho gestallt kréien, déi esou e Cluster an engem Altersheim, dat ass eng Ausnamesituatioun, well een net nëmme Bewunner huet, déi krank sinn, mee ganz dacks och Soignanten, Personal, wat krank ass oder wat Cas-Contact war, esou datt se a Quarantän musse goen. Dat heescht, et ass een an enger totaler Ausnamesituatioun, well et muss ee kucken, dass een d'Personal anstänneg opgedeelt kritt, fir dass ëmmer genuch Leit do si fir d'Bewunner ze versuergen. Et muss ee kucken, dass een d'Bewunner versuergt kritt. Déi eng si krank mat Symptomer, da muss een déi natierlech nach speziell versuergen. Anerer hu keng Symptomer, sinn awer agespaart an hirer Kummer. An dat sinn awer nun emol Kummeren ouni Salle à mangeren an ouni Kichen. Dat heescht, Esou en Altersheim, wat normalerweis esou funktionéiert, dass d'Leit awer an e Lieu commun, an eng Salle à manger iesse kommen, wann déi op eemol mussen dann och nach d'Iessen op d'Stäck zervéieren, dat ass en extrem groussen Opwand. Dann ass natierlech de Problem, wa wann een dann mat de Fanger op d'Haus weist an seet, dat ass dat Haus, wou elo am Moment vill Infektiounen sinn, da kënnt nach en zousätzleche Stress dobäi, Well wann dat da bis an der Press ass, da ruffen och nach aner Leit un, déi wëlle wëssen, ech kennen awer ee bei Iech, wéi geet et deem an esou weider. Dat heescht, et war am Fong, fir net mam Fanger op d'Leit ze weisen, a gëschter huet den, den Här Marcel Bausch, deen an der Commission Waringo war, dat och nach eng Kéier gesot am Plenum vun der, vun der Chamber, wou se an der, an der Tout-Commission waren, dass dat am Fong, dass si dat am Fong ënnerstëtzen, dass mer dat net kommuniquéiert hunn. Wéi gesot, ech sinn och. éischter eent, ech kommen aus der Press, ech si fir total Transparenz, mee dass hei, well mer awer an enger Kris sinn, drëms gaang, dass d'Leit hir Aarbecht esou gutt wéi méiglech konnte maachen. An hien huet gesot, als, als fréiere Buergermeeschter, e muss Buergermeeschter gewiescht sinn, hätt hien et och net gäre gesinn, wann dann d'Buergermeeschteren do verglach hätten, ah, kuck mol bei dir a bei mir an esou weider. Dat ass de Grond. Si hunn iwwregens dunn och, d'Commission Waringo, optéiert dofir, fir anonymiséiert dat an de Rapport ze maachen. Dat heescht, si hunn och net d'Nimm vun den Haiser. Wéi gesot, dat kann ee condamnéieren. An ech sinn och net ganz mat mir averstanen. Mee d'Explikatioun, firwat mer dat esou decidéiert hunn, mir hunn awer ëmmer kommunikéiert, wéi vill Infektiounen et sinn, mir hunn ëmmer kommunikéiert all Dag, wéi vill Leit positiv wären an esou weider. Mee mir hunn awer net gesot, dass am XY-Altersheem, wou elo e Cluster ass, dat hu mer am Fong net aktiv gemaach, effektiv. Dir hutt vis-à-vis vum Wort eben, dat gouf jo haut de Mëtten an der Chamber eng Kéier zitéiert, gesot, et wäre fënnef Leit gestuerwen. Et waren zu deem Zäitpunkt scho 15. An am Lauterbahn selwer, waart Dir do nach net iwwert déi nei Doudesfäll informéiert? Wéi koum déi Disparitéit zwëschen den Zuelen zustan? Also ech, souwäit ech mech erënneren, ech hunn dat elo net hei dobäi, ech kucken dat awer gären no, mee ech mengen, dat ass eng falsch Informatioun, déi de Buergermeeschter vun do onbedéngt wëll streeën, de Buergermeeschter, deen iwwregens ni am Haus nogefrot huet als Buergermeeschter, et si jo d'Bewunner a senger Gemeng, en huet ni nogefrot, wéi et de Leit geet, ob d'Gemeng iergendeppes ka maachen. Dat hunn awer quasi all déi aner Buergermeeschteren ëmmer gemaach, wa se en Alters oder Pflegeheem bei sech an der Gemeng hunn. Dat, dat ass einfach, da si mer nees bei der Politik politicienne. Mir hunn d'Chifferen, hu mir och ëmmer gehat, dass ëmmer moies hunn d'Gestionnairen hir Chifferen eraginn, standardisé, a standardiséierter Form, an dann ass dat opbereet ginn ebe vun der, vun der Cellule an der, An der Santé, dat heescht, ech hunn do ni wëllen iergendeppes verstoppen. Ech muss dat eng Kéier genau historesch nach eng Kéier nokucken, mee ech hunn dat och net immens wichteg fonnt. Mee et ass eeben, well hien do e grouse Cas draus gemaach huet. Mee ech mengen net, also ganz bewosst hunn ech ganz sécher net eng Informatioun virenthal, ganz au contraire. Ech mengen och, datt dat do net esou richteg ass, mee ech kucken dat awer gären nach eng Kéier no. Genau, Dir hutt elo, Madame Lehnen, Dir hutt gesot, de genauen Detail léisst sech mat de verschiddene Souchen nëmme bis zu engem gewësse Grad retracéieren. Mee et war zum Beispill elo d'Fro iwwert den Impfdag als Multiplikator. Léisst sech dat dann iergendwéi noweisen op der Basis vum Datum vun den Tester, déi gemaach goufe mat de Leit?
Net honnert Prozent. Also esou richt, den Rapport ass fir mech och rezent, also ech hunn en och eréischt gëschter gelies an hat mat allem wat mer um Ordre du jour haten, do war och, dass et net d'Ursaach wär, dat war kloer erausgaangen. Dass net d'Ursaach, dat kënnen se ausschléissen, dat ass kloer. Dass dat et gedriwwen huet, mengen ech, kënnen se och net ausschléissen. Dat schéint mer logesch, wa se soen, et ass net novollzéibar, wéi et dono weidergaangen ass an dass dat do sécherlech och, do wore vill Leit dee Moment do, dat ka beim Iesse sinn, kann do sinn, ka soss sinn, mee et schéint mir, Also ech hunn et esou verstanen, an ech muss soen, ech ech hunn elo oft genuch a reegelméisseg Echangen mat menge Leit, fir fir déi dote Saachen och zum Deel selwer ze interpretéieren. Ech ginn dovunner aus, datt et effektiv eng, datt eng Méiglechkeet, mee et kann een et eeben net méi honnert Prozent soen. Et ass am Haus dobannen an dann ass u sech All Situatioun, wou d'Leit zesummekommen, an déi do ass an deenen Deeg, dat ass jo déi Coïncidence. Ech mengen, hei sinn effektiv och vill Saachen zesummegefall. Ech mengen, et ass gëschter ganz kloer artikuléiert ginn, et ass och einfach vill Pech dobäi. Dee Virus ass do erakomm, deen ass jo zu engem ganz bestëmmtenen Zäitpunkt, wou een en da weidergëtt. Dat ass gefall op déi Impfdeeg. Forcément sinn do Leit an der Zirkulatioun a méi wéi soss an an an dësem Haus méi wéi soss, wëll dat Haus einfach wierklech net hiergëtt, dass ee sech breet, breet opstellt. Et ass sécherlech net auszeschléissen, ech ginn dovun aus, dass dat d'Erklärung ass, mee ech wäert dat och nach, ech hat nach leider keng Geleeënheet, mech wierklech a Rou mat menge Leit zesummenzesetzen, well mer jo och matten am Covid-Gesetz sinn am Moment. Dir wësst, den Avis vum Statsrot ass och komm. D'Situatioun mat Neiinfektiounen, déi mer hunn, muss mer och drop schaffen. Et war e ganz schwiereger Deeg elo, mee ech ginn dovun aus, dass dat doten, De Fazit wäert sinn, dass eppes, wat ee weder kann zu honnert Prozent affirméieren, dass et just doduerch erging, kann een awer mat grousser Wahrscheinlechkeet och net ausschléissen, dass et wär schonn net ganz logesch, wann et net och do weiderging wär. Wann et bis do ass, seegt et sech säi Wee do, wou Leit sinn. A sécher waren do och Leit. Mee wat, och wann dat op dräi Deeg opgedeelt wär, hätt een nawell sech do kënnen ustiechen, well déi dräi Deeg wäeren a Fro komm. Also ech mengen, et hätt. An där Hinsicht, an dat ass och e bëssen de fin mot, letztendlech wor et iergendwéi dobannen, dass einfach onglécklech gaangen ass, iwwert verschidden Entréeën zu engem selwechten Zäitpunkt komm, an a vun do aus ass et weidergaangen. An dat wäerte mer wahrscheinlech ni mat der absoluter Genauegkeet wëssen, wéi dat elo säi Laf do geholl huet. Okay. Sinn dann an deem Sënn elo Follow-up-Etüden eventuell nach geplangt zu de verschiddene. Wéi a wie Infektiounen am Land geschitt sinn, dat ass jo eppes, wat och gefrot ginn awer och elo vun der Oppositioun. Vum Här Clement hat jo och mat der Dokumentatioun gefrot. Also menges Wëssens net, mä mir wäerten dat moar, ma den Debrief maachen. Nach elo vun der Debatt vun haut wäert ech déi Fro och nach eng Kéier stellen. Mécht dat Sënn, mécht et net Sënn? Wéi gesot, vu menger Lektür, mä déi hunn ech mat mir selwer gemaach, dowéinst wou ech dat och gelies hunn, ass et fir mech esou, datt mer do net weiderkommen. Mä wann dat awer sollt de Fall sinn an datt de Wonsch dat nach ze verdéiwen, kann een dat ganz gäre maachen. Ech verschléisse mech deem net. Brauch do e Moment Récksprooch mat menge Leit, fir genau ze verstoen, wéi dee Fazit elo genau war, ob dat effektiv méiglech ass oder net. Et ass elo an de Raum gestallt ginn, dass dat méiglech ass. Dat mag sinn, mee kann ech Iech haut net zu 100 Prozent beäntweren. Interesséiert mech natierlech och selwer an ech wäert dat mol beschwätze mat menge Leit. Okay, villmools Merci.
Merci.
Nach méi generell Appreciatiounsfroen, wat jo, wat den Här Waringo jo gëschter gesot huet, dass een am Hierscht 2020 eben déi Infektiounen exponentiell gewuess sinn an do jo och de klore politesche Choix war, fir keen net esou drasteg Mesuren ze huelen, wéi zum Beispill an der Belsch. Wat war do dee Moment Är Décisioun oder Méiglechkeete fir dann awer d'Bewunner vun Altersheimer ze schützen, well dat war jo eng logesch Konsequenz dovunner, wann d'Infektiounen an deem Mooss eropginn? Dann kommen déi och iergendwann enke an d'Altersheemer. Dat ass, war jo schonn aus der éischter Well bekannt, dass dat ganz gutt esou kënnt geschéien. Dat heescht, wéi war do d'Risikoaschätzung a watfereng Mesurë goufe geholl, fir dat dann eben ze vermeiden? A letztlech elo och vläicht, watfir eng Léier dass een draus zitt. dass dat esou an deem Rahmen och zu Doudesfäll gefouert huet schlussendlech. An een zweeten Aspekt méi generell, Den Här Wolter huet de Mëtt déi Impfcampagne an den Altersheem als de gréisste politesche Feeler Genannt, well eben do drëtt Perso also Personal ausserhalb vum Kader vun den Altersheemer, also zum Beispill Botzpersonal, net prioritär geimpft ginn ass. A wann een do deemools den Avis vun der Ethikkommissioun liest, dann ass ganz kloer, dass do drasteet, All Persoun, déi a Kontakt mat vulnerabele Persounen ass, egal wéi ee Statut Soll prioritär geimpft ginn? Wéi kann ee sech erklären, datt dann awer eng aner Decisioun geholl gouf an dann herno Verwaltungspersonal prioritär geimpft ginn ass amplaz déi Leit, déi am Kontakt si mat de Bewunner?
Jo, zwou Froen. Déi generell Situatioun am Hierscht hu mer, wéi mer dat ëmmer probéiert hunn, en Equiliber ze fanne fir d'Moossnamen. Et ass ëmmer méi einfach vun engem sanitäre Point de vue, et hëlt ee radikal Mesuren. Mir wëssen awer, datt dat vill kollateral Schued huet. A mir waren och am Hierscht, wou et erop gaangen ass, beméit wierklech en âme et conscience Mesuren ze proposéieren, wou mir dervun ausgaange sinn, datt déi giffen duergoe fir déi Well ze briechen. Et ass jo och net, dass en se guer net effikass waren. Dir erënnert Iech, wann der d'Courbe virun Aen hutt, et ass gebrach ginn an dann ass et iergendwann stoe bliwwen. Et ass manifest ginn no ganz kuerzer Zäit, dass et net duergeet an hu mer nogerüst. Elo kann ee, wann een zrëckkuckt, ass et evident, dass ee déi och, wa mer déi do Courbe kucken, hätte mer missen direkt méi sec sinn. Dat ass richteg. Aner Länner waren heiansdo méi vill méi sec. Ech, déi Mesuren, déi an der Belsch geholl gi sinn, sinn ech net sécher, dass mer déi zu deem Zäitpunkt duerchkritt hätten. Do hätte mer, mengen ech, keng, net den Appui fonnt. fir déi esou schnell a esou radikal duerchzesetzen, mee dat sief nach dohinner gestallt. Dat ass e Fakt. Wann een zeréckkuckt, da gesäit een, déi éischt sinn net wierklech duergaangen. Mir hate gehofft, et géif duergoen a mir missen norüsten. Gutt, elo ass d'Fro, Wat hutt Der gemat? Natierlech, wann d'Infektiounen eropginn, hu mer eis Modellen, déi soen ons jo relativ genau, mat wat mer musse rechnen um Niveau vun Hospitalisatiounen. Mir haten zu deem Zäitpunkt, do situéiere mer eis elo am Oktober, Ufank Oktober, Hate mer nach keng Méiglechkeet elo deen Covid-Check mat de Schnelltester ze maachen. Ech hunn Iech d'Datume virdru ginn. Et gëtt ganz gäre verzerrt duergestallt, mee wéi gesot, déi Richtlinne vun ECDC sinn den 28 Oktober komm, wéi eng Schnelltester ee soll kafen, wéi een déi soll an. Awer do wore mer déphaséiert. Dat heescht, déi Méiglechkeet hätte mer guer net gehat. Hätt een déi gehat, hätt een déi scho kënnen an den Asaz bréngen. Wat mer awer haten, war eisen, eise Bausteen vun eiser Teststrategie, vum Large-Scale-Testing, wou zu deem Zäitpunkt, dat ass iwwert de Summer ganz kloer gewiescht, wou mer dee presentéiert hunn, dass mer do e ganz staarke Fokus haten, fir eebe wa Clustere kommen, direkt aktiv ze ginn. Dir erënnert Iech, dat war deen Axe mat den Equipes mobiles. Am Ufank vum Large-Scale-Testing si mer einfach generell an d'Bevëlkerung eragaangen, méi en Echantillon. Dono ass dat méi differenziéiert ginn a mir waren zu deem Zäitpunkt opgestallt, an dat ass och gemat ginn, mir hunn do, wou déi fragil Leit sinn, eeben, eben flächendeckend duerchgetest, mat enger gewësser Regelméissegkeet, a mir sinn och direkt an den Asaz gaangen, wa wa Clustere waren. Da konnte mer op d'Plaz goen, da konnte mer do wierklech duerchtesten, soudass dat am Fong geholl eis Strategie war. D'Hygiènemesuren, den Ëmgang mam Covid-Patient, dat war bis dohinner bekannt. Dat ass dee Sockel, deen ech virdrun erwähnt hunn. Mir hunn am Ufank vun der Pandemie bei Null ugefaangen. Da si mer duerch d'Haiser gaangen, mir hunn Maasstipp gesat, wéi wéi geet een ëm an der Pandemie, wéi isoléiert ee, wéi verhält ee sech wa Positiver do sinn. Dat heescht dat sutz am Fong golden Ëmgang domadder an strategesch wor et effektiv d'Teststrategie déi do ugewannt ginn ass mat enger ganz grousser Flexibilitéit fir fir anzegräifen wann et huet misse sinn. A méi Moyen hate mer zu deem Zäitpunkt net. Mir hätte keng Impfung an och net déi Schnelltester, wéi mer se haut kennen. Vläicht just fir op d'Fro ze äntwerten. Also mir hunn d'Altersheemer jo ëmmer par rapport zu de Regierungsdécisionen, déi mer am Allgemenge geholl hunn, behandelt. An dat war och déi Zäit, wou awer ganz grouss Diskussioune waren iwwer d'Fräiheeten, däerf ee Leit aspären oder net. A mir hate jo och d'Léiere scho gezunn aus där éischter Well, wou mer nach guer näischt wossten, wou mer jo e generelle Lockdown gemaach hunn. An dofir. ass et esou, dass mer natierlech d'Haiser net méi zougemaach hunn. Et ass awer esou, dass mer dee Stufeplang haten an den Haiser vun de Visitten. Dat heescht, d'Stuf war, wa guer keng Infektioun am Haus war, keng Covid 19 Infektioun, da konnten d'Visitten normal sinn. Wann awer e puer Infektioune vläicht waren, da waren d'Visitten a Lieu dédiéen, dat heescht zum. Am beschten ganz no bei der bei der Entrée, vläicht an engem Festsall, an engem an enger Cafeteria oder esou. Wann dann nach méi Infektiounen waren, da war een op der Stuf 3. Dat huet geheescht, dass et a Lieu dédié war, mee mat nach aner Contrainten, zum Beispill dass een e Rendez-vous huet mussen huelen. An d'Stuf 4, dat war wann ee guer net huet däerfen op Besuch goen, ausser fir d'Fin de vie. An ech muss soen, dass vun Oktober bis Dezember waren déi meeschten Haiser, also 35 vun 52 Haiser, waren op de Stufen 3 a 4, bon dat huet heiansdo e bësselchen gewiesselt, dat wat beweist, dass dat wierklech ugewannt ginn ass an dass een op d'mannst mol konnt sécher sinn, dass iwwert d'Visiteuren dee Moment de Virus net konnt an d'Haus erakommen, dee Moment wou d'Courbe an der Gesamtbevëlkerung eben sou héich war. Mee dass am Allgemengen, an dat ass och gëschter gesot gi vum Här Waringo oder vun engem vun den Experten, Dat ass awer net nëmmen zu Lëtzebuerg esou. Wann d'Infektiounen, d'Zuel vun den Infektiounen héich sinn, da sinn se och an den Altersheimer héich. Dat heescht, dat si jo keng Buergen a keng Prisonen. Dat heescht, dat geet ëmmer parallel mat de generellen Infektiounen. Also och wa generell d'Infektiounen méi héich sinn, si se och generell an den Altersheemer ebe méi héich. Dir hat eng zweet Fro. Genau. Genau, voilà. Zu der Impfstrategie, jo, déi ass haut ganz uerg an d'Kritik geholl ginn. Ech géif et wierklech nach gären eng Kéier widderhuelen, Mir hunn eng Prioriséierung gemaach zu engem Zäitpunkt, wou net vill Impfstoff do war an do wou bei den Eeleren, also mir haten den Haaptfokus war op deene vulnerabele Leit, dat heescht un den eelere Leit selwer, prioritär déi an deene Strukturen, wou se zesummen wunnen, dat heescht déi Leit, Selwer. An de Spideeler kann een déi Leit, déi am Spidol sinn, net impfen. Do wor et just de Cordon, an effektiv e bësse méi breet gefaassten, de Cordon direkt vun Ufank un, well mer eben net déi Méiglechkeet haten, do déi Leit, déi am Spidol sinn an déi och besonnesch ebe fragil sinn an ufälleg sinn, fir si selwer ze schützen. Dofir ass de Cordon ganz stramm gezunn ginn. An den Alters a Fleegeheemer wor et ëmgedréint, do gesot, éischt Prioritéit wierklech op d'Leit selwer, fir déi esou schnell wéi méiglech duebel geimpft ze kréien. Da géif ech awer gäre berichtegen, well ech mengen, dat huet zu Verwirrung geféiert, Mir hate leider bei där heiter Analys vum Här Waringo net den normale Prinzip vum Contradictoire, dass direkt ëffentlech ginn de Rapport. Ech mengen, dat ass falsch verstane ginn. Eis Richtlinn wor ëmmer, och beim, Bei der statutarescher Approche, dass et déi Leit sinn, déi am Kontakt sinn, dat si jo vill Diskussiounen ginn huet. Et woren net viséiert, mir hunn Lëschte gefrot vun de Leit, mir kënnen jo net sel, mir hu jo net déi Donnéeë vun deene Leit, déi mer do wëllen impfen. An do wor ëmmer d'Maßgab fir ze soen, well dat sinn déi Gesondheetsberuffler, fir et kuerz ze faassen, déi am Kontakt sinn. Dat war net geduecht fir deen, deen administrativ. Reng geschafft huet. Dat war et net. Et ass awer elo zitéiert ginn, wéi wann Impfstoffer bei déi gaange sinn. Wann dat dohinner gaangen ass, an där Fäll waren, an Dir wësst et, dat hu mer och oft thematiséiert mat der Press, mat der Chamber, da sinn dat och Saachen, déi emol schif gelaf gi sinn. Dat war och net ëmmer esou kloer verstane ginn, wéi mir eis et virgestallt haten. Mee vu justement vum Ethikrot an och vun der Décisioun vum Regierungsrot, wou ëmmer d'Approche, déi Leit, déi am Kontakt sinn, bësse méi enk gezunn effektiv an den Alters a Fleegeberuff ugefaangen hu mat dem mat de Gesondheetsberuffer. Mir hunn awer ganz fréi, ech hat nach virdrun elo et geschéckt kritt, schonn de 16 Abrëll zum Beispill, hu mer an der Regierung schonn decidéiert auszeweiden op op anerer wéi elo d'Gesondheetsberuffler déi am Kontakt sinn, dat sinn d'Coiffeuren, d'Botzpersonal an esou weider, déi hu ganz fréi schonn direkt no där éischter Prioritéit, wou mer bësse méi Impfstoff waren, hu mer déi Décisioun geholl um Niveau vun der Regierung an déi ass och esou ëmgesat ginn. Et ass awer richteg, dass mer och ëmmer erëm vu Fäll gesot kritt hunn, wou Leit elo domat Invitatioune kritt hunn, déi eebe vläit net un der Fond oder um Patient geschafft hunn. Dat huet Erklärungen, Erklärungen och op den Daten, déi mer haten. Mir hunn am Ufank mat den Nascodë geschafft, fir d'Beruffer ze hunn. Do wor net esou eng granular Differenz ze maachen. Dat hu mer da lues a lues probéiert, wa mer esou Informatioune kritt hunn, eebe méi a Concertatioun mat den Haiser ze maachen. Mir hunn ëmmer probéiert, déi Lëschten esou pertinent wéi méiglech ze kréien. Mee et war net perfekt am Ufank. Mir haten och keen anere Moyen. Mir hunn ugefaange mat deenen Nasscoden, wou mer bis gesinn hunn, dass mer do awer vill Administrativer erwëscht hunn, well dat net ëmmer esou genau repertoriéiert war, hu mer et nogerüst. An, wéi gesot, D'Intentioun wor ëmmer, déi Leit ronderëm de Patient, dat war de Sënn vum Cordon sanitaire, et war ni éischt Prioritéit, administratiivt Personal ze impfen, ganz kloer net. A mir hunn, esoubal mer méi Impfstoff haten, dat och ausgebaut. An déi éischt Prioritéit, an zu där stinn ech och nach ëmmer, luch fir eis bei deene Leit, déi an deenen Haiser wunnen. Dat sinn déi Vulnerabel an déi hu mer direkt erreecht an sinn och haut ganz frou doriwwer. A grad nodeem ech de Rapport gesinn hu, wou ee wierklech gesäit, dass deen Impfschutz bei deene Leit, dass hir Protektioun awer wierklech, notablement méi héich ass dee Moment, wou se zweemol geimpft sinn. Dofir sinn ech frou fir all Impfung, déi dohinner gaangen ass an der éischter Prioritéit. Ech sinn iwwert déi Kritik, muss ech soen, jo, enttäuscht. Dir hutt et virdrun héieren, et ass vläicht d'Kommunikatioun, mee et ass ganz vill ronderëm Eenzelfäll, mengen ech, déi vläicht net an d'Muster gepasst hu, esou wéi et ugeduet ass, wou dat verzerrt ginn ass. Et ass absolut net esou geweecht, datt mer do masseg Quantitéite bewosst an enger Strategie a Richtung administratiivt D'Personal geriicht hätten. Éischtens sinn dat Eenzelfäll an zweetens war et net esou geduet. A soubal mer et wossten, hu mer dat probéiert ze redresséieren. A fir de Rescht mengen ech, dass déi Prioritéit sécherlech pertinent war. Wa mer et haut géifen nei decidéieren, mengen ech net, dass mer et dorobber géifen anescht maachen. An déi ronderëm, natierlech géife mer dorauser léieren, dass mer dat besser cibléieren. Mir géife warscheinlech net méi mat den Nascoden ufänken. Dat si Léieren, déi mer heirauser zéien. Mir hunn geléiert, wéi onprezis dat ass. Mee dat konnte mer och am Virfeld net wëssen. Dat ass eppes, wat ee fir d'Zukunft géif anescht maachen. Mee vum Prinzip hir sti mer absolut hannendrun. An et ass mer nach ëmmer net novollzéibar, wisou just eng Madame Cahen apostrophéiert gëtt wéinst enger Impfstrategie, wat eng Regierungsstrategie ass. Dat muss och nach ee mer erklären.
Okay, merci. Vläicht just nach eng gutt Nouvelle zum Schluss. Ech soen Iech dann awer, dass mer um Dag vun haut op jidde Fall, an ech paken Holz un, dass mer um Dag vun haut, keen Covid-Positiven an iergend engem Alters oder Pflegeheem hei am Land hunn. Dat ka sech natierlech leider och nees änneren, mee um Dag vun haut ass null Bewunner Covid 19 positiv. Dann wollt ech dat awer nach als Info matginn. Voilà, wann da keng Fro méi ass, da soe mir iech villmools Merci. Eisen laangen Dag op en Enn.
Genau.
Merci.